Demat eo d'an dud, ar re vras hag ar re vunut. Setu mamm aze o vont da zielfennañ, da sellet ouzh un nebeud partiennoù a zo bet c'hoariet ganin dreist-holl, er Rubinstein Memorial. Setu ar Rubinstein Memorial o vezañ an tournamant a vez c'hoariet e Polonitza-Stroy, a zo e Polonia. Setu nebell Breslav pe... Vro glav. Hervez ma, ma- ar mod ma, ma lârit anv ur gêr. Ha setu aze e, e oa tournamant brasañ ma vuhez a-fed live ar c'hoarierien, ma karet. Da lâret eo, zo sur bern-bern a zo barrek ennañ. E penn kentañ setu e weler e e veze Jobava. Uh, badurioù Bava a oa unan eus a eus ar c'hoarierien gwellañ er bed ur mare a oa ba an top ugent ma ne fazian ket a oa ouzhpenn daou vil seizh kant ugent e renkad. Setu n'eo ket dister siwazh e techet da da riboulat ar paotr an tammig re hag e Git kouezh tamm-tamm. Hag aze e po chomet gwelet an niver a vistri vras. Hag a vistri a oa a-benn tournamant. Setu e oa dedienus-kaer aze hein betek plasoù izel-izel e weler tud a weler o GM hein, e weler tud gant an titl kichen wan. neuze 'm eus tapet an eizh eus plas. pe pezh n'eo ket fall tamm ebet, laouen on. Ouzhpenn-se on bet on bet kalonek a-walc'h evit c'hoari a-enep ar re uhelañ peogwir 'm eus disrann gwellañ an tournamant, buc'houlz gwellañ an tournamant. An dra-se 'vez jedet gant sammad poeñchoù an enebourien. Setu an hini 'neus c'hoariet a-enep tud o deus muioc'h a boeñchoù sañset a vo dirak ar re o deus c'hoariet, ar re Dindan, pe zo reizh a-walc'h. Setu perak am eus pemp hanter 'vel ar re all, me on a-us d'an holl re o deus pemp hanter. Hag ar pep gwellañ eo 'm eus graet un norm, un norm mestr-etre broadel. Setu, a zo diaes-tre d'ober, ret eo ober un disoc'h ispisial a-enep ur geidenn uhel ouzhpenn daou vil pevar c'hant hanter-kant, a-enep keodedouriezh disheñvel, hag o hag ober traoù seurt-se. Hag ur wech tapet tri norm seurt-se, hon eus e c'hall e c'hallomp goulenn bezañ anvet mestr etrebroadel ivez. Setu ma faot deoc'h sellet tous ar partiennoù. Uh, e c'halli gwelet war uh, va chest uh, Trust and Euphorae, lakaet eus uh, al liamm war Facebook, hag aze evelit ar renkad, hag e c'halli klikañ war ar partiennoù peus c'hoant an holl zo bet skignet uh, war-eeun war chest, war chest 24 dre ma oemp o c'hoari war digital boards, war, uh, war tablezioù uh, digital. Ha setu gwelomp bremañ hon nebeud hon nebeud plegennoù pe taolioù dedennus zo bet c'hoariet ganin pe gant ma enebourien pad an tournamant. Aze bon er rondenn gentañ, setu ar rondenn gentañ oa an hini nemeti lec'h ma n'emañ ket c'hoariet ane bo ur c'hoarier titlet. Ar paotr-se oa mil eizh kant e renkad, ho po yaouank a c'hoarie mat memestra. Hag amañ. em eus div bezh, daou bezh gwerin a zeu liammet a zo prest da vont war-raok. Me redet diwall memestra kar hennezh a c'hall bezañ dañjerus en ur mod. Neuze deoc'h-c'hwi da ehanañ ar video. Hopala, n'an ket se, zo ret c'hoari. Deoc'h-c'hwi da ehanañ ar video ha da lâret din petra eo an taol gwellañ evit ar re zu amañ. Ma laoskont deoc'h tereiñ lenn evit ehanañ ar video. Ar gwella taol neuze a zo aberzhin tour Tour Dab-Ge-Unan, bec'h. Redet ar re wenn debriñ un dro, lakaomp 'vije debret gant ar roue e e c'hallan e c'hallan c'hoari rouanez Ketri aze ken aes ha tra hein ha war-lerc'h e achu evit ar re wenn ha ma vez ma'z a aze e tapont an tour, lann, ha ma'z a deus an tu all e vo lamm ivez, hein. A-benn nebeut, mod-se da skouer. setu e tap en-dro evel-just gant an tour. Hag aze, ma fal a oa neuze diheñchañ an tour eus difenn ar garezenn E3 hag F2 ha skarzhañ an eskob 'vit gellet bountañ ma fezhioù. Hag an dobez gwerin liammet aze a zo 'vont d'ober rouanezed neuze eo dañjerus kenañ. Lakaomp aze e rachetour hec'h-unan giz ma 'm boa raktreset. Bremañ petra e c'hallit ober evit achuiñ ar bartienn? Keldare c'hoari rouanez F3. Roe tour get daou rouanez H3. Ret eo d'an tour dont en-dro eaj daouarn kar ne c'hall ket ar roue mont da ge-unan, ha war-lerc'h ronez da bep-unan, lamm d'ar roue ur wech c'hoazh. Ul lammoutig. Ha neuze, ret eo diwall bep tro pa vez taget aze an tour, gallout a ra an tour fival met n'eo ket o rediñ. Dre m'em eus aberzhet ur pezh dija e c'hall marteze an tour-aberzhiñ a-ziwarek gwelet Nerouk, n'ouion ket hag-eñ 'peus soñjet dezhe, tour da pev-daou, ronez da bev-daou, pezh ouzhpenn 'vidon met bet war ronez D6 aha! Hag aze on paket berr, ahont on ahont on eus un tamm rak taget eo an tour, taget eo ar marc'heg hag ez eus ar garezenn D6 a zo a zo tizhet, setu. Neuze, petra 'moa raktreset amañ? Se zo c'hoarvezet da Bartén, petra 'moa raktreset 'vit gounit gant ar re zu? Tereilenn 'vit ehanañ ar video. Klaskit hein, kinnig a ran deoc'h a-hend-all e vo e gwelloc'h 'vo 'vit hoc'h echedoù ma ma klaskit kentoc'h 'vit gortoz ar respoñch. Setu an taol gwellañ amañ. zo reiñ ar marc'heg en-dro ha kas un tour evit reiñ lamm d'ur roue. Setu e c'hoar an c'hoari berr amañ. Roueaj daou. Ma lak un tour vel ur wariz, vel ur skoed, on eus chomet lakaat un tour aze hag e achu evitañ ha peogwir eo stanket amañ e dour setu e c'hont da zebriñ. Tra ebet ken. Ha goude roueaj daou. E c'hoarian tour-dezhaezh eo oa bet rutet gant ma enebour sur-walc'h ar mennozh tour-dezhaezh-se, forzh penaos met forzh penaos ma disoc'hal bet ha ma diskoulmall bet ha ma tapas amañ e c'hwec'h e ran tour d'e daou hag e vije lamm. Met fin oa em enebour, fin 'vel ul louarn ha neuze n'eus klasket un toull-trad diwezhañ. C'hoariennoz goude tour-dezhaezh F6. Setu petra c'hoariit bremañ gant ar re zu. Arabat 'vije debriñ ar rouanez diwallet mat ma vije debret ganeoc'h tourge-eizh a vije lamm d'ar roue. Un druez pa welomp an niver a bezhioù a chom ganeomp war an dablez. Setu, goude F-16, kuit da vout lammet e c'hallan reiñ bec'h amañ. addebriñ un tour hag aze n'eus dilezet ma enebour bremañ n'eus ket lambe ken debriñ a debriñ nije debriñ 'nije gant un dro hag e mije debret er rouanez ha evel-just e c'hwenezan se dra dre ma n'eus pezh beken evitañ. Setu, deomp evit an eil skouer. An eil skouer setu lec'h m'emaon aze gant ar re wenn a-enep ar mestr etrebroadel Jakub Kozakowski a zo en em gavet en eil plas en tournamant erfin. Amañ e n'eus dibabet ma enebour Ur c'hoarier taol a seblante kreñv-kenañ evitañ a lakae ar pezhioù da vezañ eskemmet ha neuze e nije bet ur pezh gwirion ouzhpenn. Gallout a rit gwelet ar blegenn-mañ hon eus ar memes niver a bezhioù nemet nemet pevar fezh amañ ha eñ zo pemp gantañ. Met eüruzamant e hon prij da dagañ hag ar heroe n'eo ket difunet ken mat-se gallout a ran marteze kas ma fezhioù a-hed ar golodenn H aze. Setu e c'hoari D-Pevar. Aze on lakaet diaes hein, get Darit. ret oa din mont evit un un dagadenn trumm. A-hend-all ma tapan e D-Pevar e c'hall just debriñ aze hein, enfin pas kentoc'h debriñ aze e C3 aesoc'h hag e kollan ho pezh hep kaout ma fe a dra war-lerc'h. Ha neuze em eus debret e gepemp, debret 'neus un dro gant e bezh H, hag aze eo taget ma taget ma marc'heg. Ne c'hallan ket debriñ gant an tour ar wech c'hoazh hein, a-hend-all. E-teb c'hoazh hag emañ gant ur pezh ouzhpenn gou- gounit ur railh. Ha ma fivan e a daou, ne gollan netra, met eskemm a ran ar pezhioù. pezh n'eo ket ar pep gwellañ hag war-lerc'h EPAM. Marteze n'eo ket gounezet evitañ ken ese, met memes tra m'eus ur pezh gwerin nebeutoc'h hag e rankan stourm evit ober rampo. Setu, goude eskob GPM HGPM, kavit un tu gant ar re wenn da zerc'hel gant an dagadenn. Ma laoskan deoc'h tereiñ evit ehanañ ar video. Adalek bremañ. An taol gwellañ a zo tour a c'hwec'h. Setu petra estañ an tour a c'hwec'h-se. Evit poell a gomprener ket gwall vat. Ha tour-gêr c'hwec'h n'eo ket, euh, n'eo ket ur gourdrouz kement-se. Gallout a ran mont da squashañ da F6, euh, difennet F c'hwec'h. Met ur pal a zo kas buan aze ma, ma soñjet a-raok pa 'moa dija fivet ma rouanez e C-Unan an nebeud taolioù a-raok, kas ma rouanez da H-Unan ha bezañ prest da vont da H-Aez ha kas ar rouanez ha marteze reiñ lamm da roue du. Setu rediet eo debriñ ma ne zeu ket e E vo gwashoc'h c'hoazh hein pe endalc'h e c'hallin debriñ a lakaomp e klaske difenn mod-se ha bremañ n'eo ket diaes din debriñ e dour ha debriñ e bezgwerin war-lerc'h hag e vo stert evitañ. Setu en deus dibabet debriñ. Doc'h da c'hoût hon doa nebeut a amzer er blegenn-mañ a chom arre pemp munutenn evit papin setu e rank kemp c'hoari hon zaolioù o buan a-walc'h. Setu ur c'hoarian diouzhtu ker. rouanez Ashunan, giz ma oa raktreset. Hag aze, euh, dindan ar gwaskern, setu, euh, daoust ma 'z eo ur mestr etrebroadel e c'hall santout ur gwaskern gallout a rakol pa vez taget vester alies. Ha neuze e c'hoari ur malfazi, c'hoari n'eus tour ket seiz. Euh, a-raok gwelet petra zo c'hoarvet, ma vez c'hoariet... euh, an taol a oa da... a oa en ur c'hortoz zo de c'hoari zo mark ge seiz, Hag e-keit-se e vije graet sur-walc'h Tour Achez, Roue Feiz, Tour Dap, Roue Dap, Rouanez Achez bec'h, Roue Efseiz. Amañ evel-just ne zebran ket eo bet aes hein, kar gallout a ra c'hoari sedaou ha mont da skoachañ ha n'eus n'eus kudenn ebet. Setu e rankan derc'hel gant da gadenn evit klask reiñ lamm dezhañ, evel marc'heg H pemp. Hag aze n'eo ket ken aes dezhañ benn-ar-fin difenn an dra-se. Ker stanket eo bezioù eus an tu all ha ne ar roue ne c'hall ket achapiñ dre ma 'z eo digor ar golonenn D. Lakaomp e tebfe aze, ne vije kemet debriñ berr, berr, ha c'hoari war-lerc'h tour D-eizh. Ha gwelet a rit, n'eus bec'h ebet na c'hall ober, ha bremañ e roudro zant da reiñ lamm da vat dezhañ gant ronez G-eizh, da skouer C-daou, ronez G-eizh, roue E-seizh, hag ronez F-eizh, lamm d'ar roue. Setu eo dañjerus-tre kaout ar pe- pezhioù pounner, pezhioù pounner o vezañ ronez ha tour, eilet war golonenn, war an eizhvet renk. pevar eur golonenn bennaket. Setu, an taol nicheran ket c'hoari aze goude marc'h, marc'h e eiz a vije bet marc'h e feiz. Ha hervez an urzhiataer e vije bet rampo an dra-se, ranket miche, ober an eched difin, ha, ha bezañ laouen gant se. Forzh penaos, 'vije bet. Me c'hoarie n'eus tour tourg e-seizh e plas, hag aze eo marv-mik, marv-mik. Petra 'c'hallit ober gant ar re zu, gant ar re wenn, evit achuiñ ar bartienn? Arabat mont diouzhtu d'an taol esa. D'an taol lizhirekañ a zo d'ober bec'h amañ, kar mont a ra da F6. Bec'h, roe e-seizh. Kaout a ran debriñ, debriñ a ra un dro, berr, roet amañ. Hag aze, benn ar fin, e difenn mat. Ha gallout a ran c'hoari marc'heg H-pump, met vraiment n'eo ket ur gudenn ken hein. Bountañ a ra se daou, debriñ a ran, debriñ ra. Ha n'em eus ket a oar ken hein, evit ho evit ho krouiñ kudennoù. Da skouer, ma ran se bremañ e difenn mat ma marc'heg, ha setu e e c'hallin mont da skoachat da skouer. Rouanez. berr gwregek c'hwec'h ha n'em eus ket a-walc'h a anv goll ar bartienn-mañ. An taol gwellañ a oa neuze, goude tourvez-seiz, mirout ouzh ar roue da vont da e-seiz, kontrolliñ ar garezenn-se en a-raok ha c'hoari rouanez Achpell, pezh 'm eus graet. Hag aze n'eus dilezet ar re-se, n'eus tra ebet e c'hallont ober evit mirout ouzhin d'ober lamm. Touraj-seiz o tont. Ma nije graet touraj-seiz, setu mije mije gellet debriñ-se tra ken ha ha goude marc'het get seiz reiñ lamm ma 'm eus mod. Setu dalc'hit soñj gant aze hein, n'eo ket ret ober bec'h atav gallout a rit stankañ vouezh ar roue kwa, en ur mod. Se ivez klask a raer pa pa glasker ober lam stankañ e vouezh ma ne c'hallfe ket echapiñ. Ne c'hallfe ket tec'het kuit. Mat-tre, deomp evit un trede skouer. Hag er wech-mañ, eme a zo bet paket berr gant an heuliadenn-gêr a zo bet kavet gant an enebour. Amañ e c'hoariont a-enep ar mestr bras etrebroadel Eduardas Rosentalis eus, eus Lituania. Hag emaon gant ur pezh gwerin nebeutoc'h gwell a rit, met ar pezh gwerin-se zo ur pezh eilet, setu n'eo ket ken kreñv-se, ha war un dro all e n'eo ket difennet ken mat e roue. hag em eus lakaet un tour e dedaou. Aze neuze em eus jedet pad-pell ha em eus dibabet e oa ker ezañjerus debriñ ar pezh-gwerin e sedaou a-benn ar fin ur mell fazi koll a ran diouzhtu. An taol a mije graet a-hend-all ma mije gwelet ur variant en doa gwelet ma enebour a oa c'hoari rouanez rouanez D-Aez hag aze e viran outañ da c'hoari Gepemp. Pegwir e kontrollan mat ar garazenn evel-just e tifennan an tour zo taget. Prest on da zebriñ sedog ma faotine, prest on d'ober eskob HP war war-lerc'h marteze. Setu aze vije bet tost kevatal ar blegenn. Siwazh 'm eus debret e sedog hag aze n'eo ket aes lâret on marteze unan eus ar re ziaesañ. tro ar re wenn, penaos gounit aze? Ma lakaont doc'h tu ar re wenn, kredabl. Tro ar re wenn, klaskit kavout an heuliadenn taolioù gwellañ pe an nebeutañ ar re gentañ. Setu deomp evit ar respont gpemp zo bet c'hoariet, hdap gpemp, hdap gpemp, ha toursetri. Setu marteze e po uh, c'hwitet an mennozh-se toursetri. Toursetri zo a-bouez hein. tagañ a ran ar rouanez en-dro ha prest on neuze da vont da zebriñ a-stri pe da vont da getri war-lerc'h kontrollet gant gant ar rouanez e-seizh hag e- ha n'eo ket ken e-se evit ar roue gwenn. Setu 'vel-just ne fiv ket er rouanez Ober a bec'h amañ. Ret eo dont debriñ hein. Ma ran roueaj seizh e vo g-c'hwec'h f-dap f-dap bec'h. Roueadap, rouanez e pevar, roue f-seizh ha rouanez e-c'hwec'h a vo a vo fall 'vit a vo fall 'vidon. Ha ma zan neuze 'm eus debret rouanez Dap c'hwec'h seizh hag aze neuze e soñje din 'moa debret an tout traoù ha ne seblante ket din e oa ken dañjerus-se. da skouer moa rakreset an toull trap aze e aze e seblant bout aes evit ar re wenn hein debriñ an eskob tra ken met aze daoust hag-eñ daoust hag-eñ e welit ar pezh moa raktreset gant ar re zu? evit ober rampo er blegenn-mañ. Evit ober rampo e c'hallan c'hoari tour-get Riber. Setu ar pezh 'mañ raktres-se hag e soñje din en doa c'hwitet an dra-se marteze ar mestr-c'hoaz etrebroadel. Ha neuze e oan laouen a-walc'h betek ma welfen pezh 'neus graet war-lerc'h. Met aze ne c'hall ket mont da h daou, hein, a-hend-all, Eron-Berr amañ. Hag e tagan ar rouanez hein, bec'h aze, ret eo dañfival hag e depran aze, neuze ran da c'hounit. Ha ma tap aze em eus a-walc'h evit ober un eched difin bec'h, bec'h, bec'h, bec'h hag all hag all, eched difin ha rampo neuze. Jedet 'moa ivez un eil variant a oa bet kinniget gant an tud zo pa 'moa lakaet war Facebook Jean-Michel, ma 'meus soñj mat, a oa ur c'hoari Gerc'hwer, met Gerc'hwer, FDAP, FDAP, roue ar c'hwec'h, hag aze n'eo ket gounid tamm ebet evit ar re wenn ha n'eus plet bet evit ar re wenn. Marit Ronez-Achèze e Tebrann e Gerc'hwer ha ne c'hallit ober berbeg ken ha da'm soñj e fall evit ar re wenn zoken. Hag e gallout a rit c'hoari honnezh e-eizh ha klask ober rampo, met pas muioc'h 'vit se. Ha ma rit eskob Etri, ma raktreset e c'hallen d'ar gwashañ tout arbeziñ ma zour ha debriñ e c'hwer pe just eskob Gepemp a seblant mont mat un dro goude rouanez Achaiz, roet ab Gec'hwer. N'eus tu sklaer ebet an da da c'hounit evit ar evit ar re wenn, en desped da bep tra. Met an taol a oa isrenket, ma m'oa ket gwelet pegen kreñv e oa, 'benn ar fin aze goude gerc'her a oa debriñ gant ar rouanez. Soñjet 'moa en taol-se peseurt goude roe H-Eis ? E soñje din ne c'halle ket ober muioc'h evit rouanez e eizh, rouanez H-pemp hag ober rampo. Hag emañ arrutet ur wech c'hoazh un taol un taol aes, un taol simpl, un taol sioul ha ne soñjer ket e c'halled c'hoari un taol sioul seurt-se. Petra 'neus c'hoariet àr e ouenn ? C'hoariet 'neus Rozenn Talis, Tour e-unan. Evit c'hoari tour e eizh ha n'eus netra a c'hallan ober ret eo din reiñ ma rouanez. Ar rouanezez zo lec'hiet mat-tre difenn a ra Guidry ha ha neuze em eus c'hoant ket reiñ ma rouanez aze tour e eizh, rouanez dap, rouanez dap, ha goude 'm eus kollet ar bartienn gant ur rouanez enep hon tour. daoust ma oa ket ken aes-se dre ma c'hallen ober kreñvlec'hioù ha klask derc'hel. Met aze lakaomp 'mije graet ur roue-ge aes, ne zay ket mat tourrañ unan da eskob e-seizh. ne zay ket mat kennebeut kar F-c'hwec'h a oa. Evel-just ne c'hallan ket debriñ gant eskob tourrañ aes, ne c'hallan ket debriñ gant ar pezh-gwir eo n'emaomp roue a-dreñv, ha goude eskob e-feiz. Kavout a rit ar mod d'ober lamm ? Tour e seizh a oa evit ar Rewenn, ha setu c'hallen ket ober se. Tour e seizh, ha mat eo banne e seizh, lamm d'ur roue. Setu, gallout a reer lâret e barreg ar pod-se e doaredas Rosentalis ur c'her a heuliadenn aze taktikel 'neus kavet war meur a daol ha n'eo ket giz e oa pep taol a c'halle gounit aze n'oa nemet an taol a c'halle an heuliadenn taolioù a c'halle gounit setu 'neus kavet se hag en deus raktreset a-raok c'hoari rouanez etre hag e pevar zoken setu gourc'hemennoù dezhañ GG Rosentalis. A-vremañ en em gavomp gant un fentus Yobava, me gant ar re wenn a-enep an hini zo bet e-touez reoù gwellañ ar bed ha n'eus bet trec'het Magnus Carlsen dija hag em eus bet ar chañs da c'hoari neptañ. Er blegenn-mañ ouzhpenn 'm eus ar chañs da gavout hor blegenn anezhañ ken fall-se dre ma 'm eus hon eskemm ouzhpenn, hor c'halite ouzhpenn. gant un tour en heptaneskob. Met koulskoude n'eo ket aes gwelet a rit. N'emañ manket ket ma roue er goudor giz ma vije c'hoant da vout. Hag em eus ur pezh gwerin nebeutoc'h. Aze n'eus debret gant e eskob. Ha gwelet a rit em eus pevar fezh padal zo pemp gant ar re zu. Amañ ouzhpenn n'eo ket aes tamm ebet kar an daoueskob a c'hall bezañ kravoc'h evit an tourioù. Aze ar pezh a vez gourtrozet gant ar re zu a zo c'hoari eskob A pevar, eskob C daou, eskob D ap D tri ha war-lerc'h e to da vezañ mil dañjerus ar pezh gwerin eo aze skoazellet gant daoueskob a c'hallo marteze ober un damez diwezhatoc'h. Setu tro ar re wenn kavit an tu da zerc'hel ar blegenn-se, ar blegenn zañjerus-se ha d'ober rampo. An taol gwellañ a zo, pe esa, zo c'hoari tour be unan. Setu ma fal o vezañ c'hoari Tour Bedaou ha eskemm un tour. Ur wech eskemmet an tour e sav e sav a-walc'h ma roue hein, da lâret eo n'eo ket emañ sur entez emañ ma karet ha setu war-lerc'h e c'hallan kas ma zour en tu all ha ha klask gounit zoken hein. Met aze an c'hoari 'neus eskob ha pevar ha ne c'hallan ket kilat kement-se kar ma kilan enni c'hoariet Eskob Sedaou. Ha goude Tour Seheunan, Eskob Dap Detri, Tour Dap, Eskob Dap. Benafin ha n'eus n'eus chañs ebet ralfent gounit se ha menniñ a rank a rank stourm evit ober rampo uh, pa vo mil dañjerus e ar e bez hein, gallout a rafus zoken uh, c'hoarier pevar ha klask ober seurt traoù evit reiñ lamm din gant e daou eskob. Ha neuze ma fal a oa reiñ an eskemm en-dro. Ya, alies ha pa pa vez pa vez lakaet diaes ha pa vez re virvidik pezhioù eo an enebour e ranker reiñ an tamm danvez ouzhpenn, an tamm danvez en-dro evit diavidign galañ an traoù kwa, evit galañ an traoù. Setu aze goude eskob ha pevar 'm eus debret e berc'her. Enskub C daou, Tour B6 berr. Setu Galennichet debri evel-just, met on gav gwelloc'h miret, miret e zaou eskop. Tour B6 berr, roue h c'hwec'h. Ha bremañ, tour e-unan. Evit tagañ hemañ, ha neuze ma c'hallont debriñ e pemp. ma ne ven ket, ma ven ket roet Landin war-lerc'h. e c'hallin marteze mont a-esaez pe eskob Geaiz ha klask reiñ lamm dezhañ. ret eo dezhañ diwall memestra. Setu n'eus difennet ebet. Ha ne c'hallon ket difenn d'e tri. Ma ne nebeut-tre amzer a oa ganin er blegenn-mañ hag e redet c'hoari taolioù-spis. Diaezet difenn an dra-se. Gant-se e skrijus a-walc'h, e spontus a-walc'h. leuskel a rez zu da zebriñ d'he tri ha da c'hoari e pevar e tri war-lerc'h. pe e pevar eskob e daou eskob F tri a zo dañjerus kenañ. Setu m'eus bet c'hoant esa d'an traoù ha mont 'barzh an dibenn-partien a c'hallen ober ampo. Neuze tour e seizh, eskob da F D tri ha tour da F pump. Setu amañ memestra, dre ma n'eus ket e bez da vountañ ken a- e rank debriñ a-dal en o un eskemm nebeutoc'h. Tour a dap, bec'h ne ro netra gallout a ran achapiñ hag e- eget teu tourse daou mouse, neuze e kollan-se pevar. met eüruzamant e ouian mat e c'hallan ober rampo gant un tour eus a bep tu ha tri fezh a-enep daou eus ar memes tachenn a zo rampo. Debriñ a ra, debriñ am eus. Ha gallout a rit sellet ouzh apartien ma karet. Pe evit gwelet penaos 'm eus graet rampo aze ma n'eo ket ken stern-se pa ver boaz gant pont Estian-Prenen un tamm er finale eno. met a rit soñj neuze er skouer-mañ arabat o chom d'o chom da c'houzañv hein ret eo klask bezañ birvidik pa vije reiñ danvez en-dro evit ingal an traoù. Hag evit echuiñ ganti aze emaon gant ar re zu a-enep hon daou vil pevar c'hant Lukas Lichnowsky. Gement ho paouez c'hoari marc'hig D pevar, o tagañ un tour, ranket niche ma enebour sur war debriñ e B pevar, laoskel c'hoant d'ober ar forc'higell, tour A pevar, ha goude-se Emiche ur wezh c'hoazh well ar blegenn ziwezhañ ur c'halite hon eus ken ouzhpenn met ne vije ket ken aes-se da c'hounit ha pa weler e kreñv-kenañ an eskob-se. Met au fin, vije ket bet chalet gant se met memes tra e oa an taol gwellañ evitañ e plas an dra-se e e, e distroet e detri, pezh n'eo ket dreist. Hag amañ d'am soñj a-fet strategel e gounid evit ar re zu. Setu ne, ne glasker ket amañ un diskoulm taktikel gant taolioù rediet, met kentoc'h ar mennozhioù mat war hir-dermen evit gounid o bartienn. Ma laoskan deoc'h pa ma lenn evit ehanañ ar video. Gepemp eo an taol gwellañ da bet ar servij ober depemp. Dija ret eo kompren e ranker miret an daou bezh eilet-se evit mirout ur splet. Kar lakaomp e rachenn me oar me tours epemp evit c'hoari apemp war-lerc'h. E c'hallfe c'hoari an dra bennak evel elf pevar. Hag aze on lakaet diaes un tamm, bet rankan ma tapan gant ar pezh gwirion e koll an armarc'heg ha ma tapan gant an tour e c'hall debriñ ar c'hwec'h. daoust ma teban e H pevar e rankan diwall mat da'm fezh e F seizh. Gellet micher c'hoari tour A seiz ha tour F pevar n'eo ket ken. Ne c'hall ket digas an tour gwiriz setu e me lakaomp e tigache tigache e dour e e c'hallfe bezañ dañjerus evidon memestra setu ret eo miret outañ d'ober se hag e-pemp eo an taol neuze ha ouzhpenn e rank ober an dibab strategel a-bouez an dibab strategel skoemp-kenañ Daoust hag-eñ e rank debriñ e gepemp pe bountañ HP? Aze e c'hall cheñch disoc'h ar partienn. Kar mat eo debr e gepemp, HGPemp, e tigor ar golonenn H. Setu bremañ e klaskin-me c'hoari roeg e seiz, tour H seiz, tour H c'hwec'h, lakaat en-dro ar marc'heg F pevar ha sur a-walc'h reiñ lamm dezhañ. Se zo hir met gueulc'honnez e teu buan a-walc'h. Ha neuze en deus dibabet ober H5. Ha goude-se, klaskit kavout eus steuñv gant ar re zu evit gounit o bartid-mañ. Tours e pemp eus graet, tours e pemp evit gellet c'hoari a pemp, ha goude-se zo daou steuñv evit gounit, tour a c'hwec'h, a pevar, a tri, Setu ober ur pezh gwerin tremenet hag ober un danvez gantañ. pe ar pezh 'm eus graet war-lerc'h evit tagañ e roue hag adlec'hiañ ma holl fezhioù. Da lâret en deus graet Betri, ha pemp, Tour-Achunan hag... e krogan da zilec'hiañ ma roue. Aze em eus holl an amzer am eus c'hoant ha da implijout. N'eus netra netra ne c'hall ober. Gallout a ran lec'hiañ ma fezhioù giz ma eus c'hoant ret eo din profitañ eus mamañchoù seurt-se. Arabat rushiñ, arabat mont re vuan. tour e-tri, re e seizh, tour d'e-unan, tour F-pevar, tour H-unan, re d'e-c'hwec'h, tour d'e-tri, re e seizh, Tour a-un, roue Berc'hwec'h, graet a rit e kasan ma roue an tostañ posuplañ eus Berc'hwec'h ha marteze eus Sepem. Ken kas ma vijem en ur en un dibenn-parti ne c'hallfen silañ ma roue betek detriñ ma vez kement an tourioù. Setu memes tra deus un dalvoudegezh ober tout an taolioù-se. Tour d'e-unan, Tour Seizh-Feiz, aze n'eo ket gallet klask marteze aberzhiñ evit kaout un tamm tra d'ober met c'hoari a ran roue CPM, La Dédéan Fival, Tour des Seize ha ne c'hall Fival na eskob nag e dour en gwirionez endalc'h e c'hallan e c'hallan silañ ma roue setu e vije bet kollet evitañ ur seurt. Ha petra dit-me ? Neuze n'eus graet tourach unan, hec'h c'hwec'h, ha marteze bremañ e komprenit petra zo va 'm eus soñj, petra zo petra zo va va ma spered, pa zont gant an tour e-giz-seiz hag e ran neuze da c'hoari ge-pevar ha da grouiñ ur roued ya ur roued pe ur rouedad. Lamm, a gorn an doktour hag ar marc'heg. Uh, setu tour G6, roue G daou, G pevar, F dab G pevar, tour dab G pevar bec'h, roue F unan, tour H pevar, Aze e sterz evitañ lakaomp e klask kuit dibriñ dibriñ goude-se on da zibriñ H-pemp ha e vo sterz dezhañ gant e eskob a zo maez a jeu penn-da-benn ha ober an dra bennaket ha ma n'eus c'hoant mont aze marteze 'oa ar pezh un nicheran ket ober met 'vije ket bet war hein. kar bec'h alan ez a oa c'hoari A pevar pa me c'hoant A bet tri mont da B pevar ha get rank ober war-dro pep tra war-dro bet daou be unan war-dro tourach unan war-dro me roue e ton hag e tebree bihañs. Setu vije bet, vije bet ster dezhoñ. C'han deus bet mirout ar pezhioù a c'hoari Tourg e-unan. Siwazh n'eus dilezet diouzhtu ker war-lerc'h marc'heg Eftri. setu lakaomp aze en em renkont emañ o vont da vezañ lammet ma klask kaset dour 'ba ma zu 'ba ma zachenad. gant tour-berr ma ra roegedaoù e c'hallont ober tour-berr roeachtri ha tour HP war lambda roue ha ma'z a da edaoù daoust hag-eñ e c'hallit kavout penaos ober lamm Ret eo d'ar re zic'hoari tour e-unan berr. Roet eo tri hein, kontrollet eo ar c'harazennoù-se gant ar marc'heg. Hag amañ e c'hallan c'hoari a-seurt-se ma faot din. Ha reiñ lamm dezhañ war-lerc'h. gant an daou douar marc'hek, pe marteze e sorvit-se c'hoazh goude rouedor c'hoari marc'hek D-pevar ha ma'z a aze debriñ F-daou, roet eo tri ha tour d-unan, lamm d'ur roue. Setu un eur welet e kolle pep tra en deus kavet gwelloc'h dilezel hag e oan laouen d'adrec'hiñ hon devil pevar c'hant ouzhpenn. Ouzhpenn-se evit ober an norm e ranken chom hep c'hoari a-enep ur polonad. Setu goude bezañ gouennet eneptañ e c'hallen c'hoari a-enep un ukrainian, ur grand ur mestr bras etrebroadel ukrainian. Hag e meus kollet en nep tamm, e memes tra meus gellet ober an dorn setu on laouen bras. Michañs deus plijet deoc'h, m'ho peus goulennoù da sevel, arabat chom etre daou soñj, savit-ne. Ken ar c'hentañ tro?